Nneɛma bi mo ɛrekɔ so na sɛ yɛankasa antia saa nneɛma no a, ɛdi ebi mo nya. Na sɛ it's affecting other people. And once a ɛyɛ affect ebi mo na a affect me so because I'm also on the same platform. you know like te sɛ sɛ na the previous video na me yɛ about on why mobile money agents are being killed here and there and all that sisi ano yɛfɛn sɛ sika no a made agent for anaasɛ merchant for de yɛ eh, business no sika no ɛnyɛ mtn foɔ na ɛdi saa sika no ma wɔn ɛna first na mtn foɔ wo start business no There are some things that MTN give to you but now saa nneɛma no nyinaa MTN atwa mu. One ɛyɛ transaction booklet no. Mekita book no bi wɔ ha sɛ wohwɛ a wei ɛyɛ um, wei ɛyɛ MTN transaction booklet ɛnie sei na ɛte. Saa book wei no yɛde ma wo a wogye sim no anaasɛ yɛde sim no ɛma wo a book yi ɛka ho na buukuu yi mu na wɔbɛtwerɛ numbers, biribiara. Sɛ nipa no ɛresɛne sika, nipa no yɛ sika a, wɔbɛtwerɛ numbers no wɔ mu. Incase sɛ nipa no bɛba na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ mabɛsɛne sika wɔ ha sei, na sika no a mebɛsɛneeɛ no, sika no, nipa no sɛ ne nsa anka sika no anaasɛ sika no ankɔ a, then quickly you go back to the book, cross check the number and the name. Wɔabɔ the din ne number no de akyerɛ nipa no sɛ o. Ɛde a mebɔ ma wo no ɛne nie, nam a mede ma wo no ɛne nie. Sɛ nnipa no gye tom sɛ yoo ɛyɛ the same din, the same thing a, na waka kyerɛ nnipa no sɛ ɛneɛ ɔmfrɛ nnipa no a wo sɛne sika no ɛma no no na ɔnkyɛke ne account anaasɛ ne balance na ɔhwɛ sɛ sika no ɛyɛ more than that anaa. Nti sɛ nnipa no kyɛke na ɔhu sɛ sika no ɛse, saa na ɛte a. na me sika no ɛyɛ dɛn ɛkɔɛ ba sisi a yɛn na ɛkee sɛ MTN fo agyae saa book wei ne nyinaa ɛyɛ dɛn ɛma sisi a no wohwɛ book wei a book wei wohwɛ aha sei na yɛatwerɛ um, mobile money agent association mobile money agent association ɛna saa mobile money agent association no ɛyɛ mobile money mpanyinfoɔ no bi ɛna wɔaka ho abom sɛ Let's come together to fight against some things that is going on in this business. Ɛyɛ mobile money no a yɛyɛ no. Nneɛma bi mu a ɛrekɔ so a MTN foɔ ɛkyiti yɛ anaasɛ wɔn sisi yɛ a ɛwɔ sɛ yɛkasa fa ho no a yɛnkasa ɛmfa ho no. Nti yɛ wɔn yɛ ti kuo na ɛkuo no a yɛbɛte no yɛbɛnya mpanyinfoɔ bi mu a wɔbɛgyina saa kuo no anim. na sɛ biribi rekɔ so a, they will speak against it. Na ɛkame ayɛ sɛ mpanyimfoɔ no a ɛɛ wɔatu wɔn ho adi ase hɔ no, wɔyɛ adwuma paa. Wɔyɛ adwuma baa adwuma no, moyɛ adwuma no nanso adwuma no ɛwɔ sɛ mohyɛ mu kena. Nea nti a meka saa asɛm wei nyinaa sɛ how can you be working with twelve thousand Ghana cedis a ɛyɛ tete sika hundred and twenty million wode saa sika wei ɛyɛ adwuma and the whole month no a sika MTN bɛtua wo no ɛyɛ one hundred and fifty cedis ɛyɛ tete sika one point five. Wohwɛ a wei no ɛyɛ sisie because adwuma no a yɛyɛ no, adwuma no yɛde yɛn nkwa na ɛde ase hɔ. Sisi a wobɛti sɛ kakra na yɛse wei moma mo ne agent wei akorɔmfo akɔto ahyɛ ne so ama wɔn agye ne nneɛma ebi mu po yɛtumi kum wɔn na yɛde wɔn sika ne wɔn biribiara de afra wɔn sɛm. Nti yɛn na ɛkee sɛ sisi a na wo a wode wo sika ɛyɛ business no Saa sika no yɛ 120 million, ɛyɛ 12,000 Ghana cedis no a wode yɛ adwuma no. Na sisi a yɛagye saa sika no afiri wo sɛm no, that's the end of your life. Adwuma no a woyɛ no, no insurance. MTN fo ɛmma wo insurance. Sika no a wode yɛ adwuma no so, anka ɛwɔ sɛ sɛ insurance no po ɛwɔ hɔ a, first no na ɛyɛ 50-50, ɛyɛ commission no, ɛyɛ 50-50. But sisi a no commission no ɛnyɛ 50-50 bio, ɛyɛ 60-40. Forte no yɛ merchant foɔ na nipa no a ɔno tena awia so na ɔyɛ business no ɔyɛ mobile money no forte no yɛ ne deɛ nipa no a sika no ankasa yɛ ne deɛ no sɛ wakɔ bɔ bu si o sɛ obi sika o baabi a ɔde ɔnya sika no fie deɛ wonnim ɛno ɔno na forte percent ɛyɛ de ɛkɔma na MTN network no a ɛɛ mo mo yɛ partner anaasɛ company no yɛ mo deɛ a yɛyɛ yɛ adwuma de aboa mo. mu no, saa 60 eh, percent no ɛrekɔ ma wɔn. Na saa 60 percent no, adɛn nti na mo mma yɛ insurance ɛwɔ the same amount na a mo gyi no? Ɛna sisi ano sɛ sika no nso ɛrekɔ soro a, anka yɛbɛ consider aka sɛ oh, after all, sɛ yɛanya koraa a month, yɛanya koraa yɛanya sika te sɛ 700 series anaa 800 series anaa 1000 Ghana series. But here in the case sɛ yɛde sika bɛyɛ adwuma, sika twelve thousand Ghana cedis a ɛyɛ one hundred twenty million bɛyɛ adwuma na a whole month no wama yɛ one hundred fifty cedis no, adwuma that means fasoɔ biara nni so. Wobɛsrɛ wo mmerɛ na wabɛtena ha ase firi anɔpa kɔpem anwummere na wapɔn, wobɛkɔ adwuma, wobɛkɔ fie no, sometimes sika a wode bɛkɔ fie mpo no ɛnso. Wobɛyɛ adwuma, sika a wode bɛkɔ fie yɛ ten cedi, how much are you going to pay your workers, how much are you going to use to pay your Electricity bill. Ansa na asase no a wode container no si so no, ahe na wobɛyɛ dɛ? Wode bɛtua saa asase no ansa na wo deɛ wobɛdi. Ɛna wɔn a wɔn nso wɔwɔ yere ne mma no, ahe na wɔn nso wɔbɛma wɔn yere ne wɔn mma. Na the whole month no, woabɛma nipa ɛɛ. Wɔayɛ fifty cedis wei that twelve thousand Ghana cedis na nipa no de yɛ adwuma no yɛ kaa mo si ma yɛn kaa yɛ kaa na ebi mo bu efu most of the agent anaasɛ mobile money merchant no woka saa asɛm wei a na ebi mo wɔn kasa sɛ why are you talking against MTN wankasa wo nim nea ɛrekɔ so ɛwɔ sɛ yɛn kasa tia saa nneɛma no na MTN foɔ yɛ dɛn ɛnsɔle na wɔn hwɛ biribi ɛnfa ho. Anaasɛ wɔnyɛ biribi mfa saa nneɛma no nyina o, na yɛka na ebi mo wɔn mpene na ebi mo so ɛyeyɛ nnipa. Sɛ wo 150 cedis anaasɛ 20 cedis no, mi ada ɛɛ eh, wei yɛka ne sɛ ɛɛ eh, shop. Nipa na ɔyɛ adwuma wɔ hɔnom, ɔsi a month sika ɛbaeɛ no. Sika a ɔde yɛ adwuma o, sika a ɔde yɛ adwuma over five thousand plus a whole month sika a ɛbaeɛ yɛ twenty cedis. Commission a yɛatua no, wayɛ adwuma wode sika more than fifty thousand, five thousand ɛreyɛ adwuma na saa more than five thousand a wode yɛ adwuma no wayɛ adwuma na a eh, month a yɛbɛtua wo ka no na yɛatua twenty cedis no. That means adwuma no a woyɛ no fa so bi anyɛ dɛn ɛnni so. Ba mo sa time no wotena container anaasɛ wotena wo shop na woyɛ adwuma no a Nkurɔfoɔ bebree hu sɛ oh you are making money, you are doing something but here in the case sɛ merchant no dodoɔ no ara ɛrebrɛ ba kasa a wɔbɛka no na sɛ ebinom anya akonnwa sɛ wɔrekasa de afa saa nneɛma no ho so a na ebinom nso ɛreyɛ wɔn. Now sisi a MTN say we shouldn't do third party transaction. Ɛna yɛn nso saa third party transaction no ɛno na ɛboa yɛ third party transaction ne sɛ yɛfrɛ no sɛ wo wode wo sika aba sɛ woresɛne sika de ama obi sika no a woresɛne ama obi no me woma me namba nipa no a wosɛne sika no de ama no no yɛfrɛ no sɛ wosɛne sika de ama wo maame anaasɛ wo papa na wo ba wɔ sukuu mu wabɛma me sika hundred cedis sɛ mesɛne ma wo ba Sika no a wode ama me no, mesɛne saa hundred cedis a, mɛgye one cedi de afiri mu. Saa one cedi no a mɛgye no, ɛno yɛ me me commission. Nti megye saa one cedi so a, ɛyɛ me commission. Seesei ano, MTN se third party transaction, yɛtwam. Third party transaction ne sɛ, seesei a wo a wobɛma me sika no, MTN sɛ mefa sika no nto wo ankasa w'account mu, na wo ankasa transfer ma nipa no a wopɛ sɛ ɔntransfer sika no fa ma no no. Nti yɛmfa no sɛ, sɛ wonnim saa tran ɛɛ transfer anaasɛ Sending of money na wo bɛyɛ wo nim yɛ ɛwɔ phone no so a that means me ankasa na me san bɛ waste me ara me time abere a nipa foforɔ anasɛ customer foforɔ so ɛgya ho a ɔpɛ sɛ me serve no no na ma waste me time na sika no a me de ato nipa no phone so na me ankasa me ma san sɛne wɔ nipa no phone so ɛde ama wo ba nti ɛba saa a sika no a wo bɛ sɛne wɔ phone no so no deɛ wɔn bɛ te no wɔn te a. Ɛnkɔ wo account mu ɛkɔ MTN foɔ account mu nti that means wo yɛ adwuma ɛma ɔmo a ɔmo deɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo make money wo ka ɔmo si we do more transfer but rather we don't do deposit here in the case sɛ de bia yɛ yɛ deposit yɛ yɛ deposit but deposit na yɛ yɛ no we don't pay much or we don't get the amount of money that The merchant have to get nti sɛ a yɛsi na third party transaction no ma yɛn nyɛ ba yɛn so ɛyɛ yɛ sika na yɛde yɛ adwuma nti wo ba sɛ wo bɛyɛ deposit na meka kyerɛ sɛ mini e cash a there is no way a wo bɛtumi afɔ so me because MTN for air play some kind of uh, smart way bi ɛwɔ merchant for so. Wo nso sua, wo kɔ Facebook ɛwɔ we ɛɛ mobile money agent ɛɛ association na wo kɔ Facebook ɔmo page na kɔfɔ bu efu papa wo hwɛ the kind of ɛɛ ɛɛ message a kɔfɔ ɛne ɔyaw a kɔfɔ ɛɛfɛ mu ɛɛ ɛɛya mɛ posti saa ɛɛ we message no anasɛ nea ɔmo ka no mɛ posti ɛwɔ video we ne link no na wankasa wakɔ kyɛke na wahu nneɛma a ɛɛkɔ so ɛwɔ MTN anasɛ merchant foɔ ɔhaw a ɔmo yɛ deɛ ɔmo fɛ mu. Merchant foɔ ɛna a build MTN network ɛyɛ mobile money no but sisi ano yɛn mu ayɛ adwuma sisi ano those things no those benefit na ɛwɔ sɛ merchant foɔ ɛnya free MTN foɔ hɔ no sisi a moatwa saa nneɛma no nyinaa mu ama sisi a merchant foɔ ɛyɛ de ɛɛbrɛ a ɛwɔ sɛ MTN foɔ sɔre gyina hɔ na wɔyɛ biribi ba wɔn nyɛ hwee ɛnfa ho nti ɛnɛ wobɛte a yɛsi yɛakɔ kum wei yɛakɔ gye wei no sika Sisi a, woenyan sɛ Rising no ara na ɛreyɛ dɛn erise. Sim a yɛde yɛ edwuma over five years ni, din a ɛwɔ tip no so no, din no nnyɛ wo din. Wo request sɛ wopɛ sɛ wɔfa w'ankasa wo din to so a, wɔn a wɔyɛ edwuma yɛ supervisors na wɔwɔ wo area na wɔbɛyɛ saa edwuma no. Over five years ni, they don't do anything about it. Nkurɔfoɔ merchant much most of the merchant ɛdin a ɛwɔ ɔmo ɛɛ merchant sim no so no ɛnyɛ ɔmo ankasa ɔmo din and woka a yɛbɛka kyerɛ sɛ fill this form na ɔmo ama wo form woma ɔmo fɔ ɔmo wo form na wafili wofili form no wie a sometimes no ɔmo bɛgye form no so no na adane asɛm ɔmo bɛka kyerɛ sɛ fa kɔ office wodi kɔ office so a Nea ɔbɛgye fam no, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ gye sɛ nipa no ankasa ba bɛgye fam no ansa na ɔbɛtumi ayɛ biribi afa ho. Nti wohwɛ na ɛnyɛ yie a, then you are just doing your work just like that. Nti nneɛma bi mu ɛrekɔ so a ɛwɔ sɛ MTN foɔ anaasɛ mpanyinfoɔ a mowɔ ɛɛ eh, Ghana ha se anaasɛ eh, association no mohwɛ na mpanyinfoɔ mo nso monsɔre na monkasa fa saa nneɛma no nyinaa ɛma yɛ. Baaka kakra, MTN mobile money yɛbaa bɛgyae. Nea ɛwɔ sɛ merchant a ɛwɔ Ghana nyinaa, wɔn nyinaa wɔnka wɔn adwene bom baako na sɛ ɛbɛyɛ a obiara ngyae mobile money te sɛ one week na monhwɛ crisis a ɛbɛsɔre anaasɛ ɔhaw a akofoɔ bɛfrɛ mu wɔ Ghana ha sei. Seesei a deɛ obiara hu, obiara hu nti wobɛhu eh, subscribers no a wɔbɛka kyerɛ wɔn sɛ oh, onipa no don't send the money but rather deposit the money into your account and send. Wo wo sɛnea a wo nnya hwee wɔ so o ɛna merchant no a ɔno nso yɛ no ɔno nso ɔnnya hwee ɛwɔ so nti why sɛ wo mboa wo nua na wo nua nso nyɛ dɛ ɛnkɔ so na wo nua nso ɛyɛ dɛ ɛmboa wo nti nipa no ba a ɔse ɔyɛ deposit ɔyɛ deposit na ɛde to ne na account mu a na ɔno ankasa wayɛ dɛ wasɛne nti ɔsɛni na sika no ɛkɔ wrong way a afei na ɔde blame anasɛ problems no ɛbrɛ wo sɛ oh mepakyɛw masɛne sika ma wei na sika no akɔ wrong mayɛ wrong transaction nti pɛ sɛ ɔmboa me. Makae hu sɛ sika no a wo sɛne wɔ wankasa wo personal phone no so de ama nipa no sɛ wo yɛ wrong transaction a anasɛ wrong transfer na wo frɛ office na wo frɛ office na sometimes no ɔfrɛ no wobɛ frɛ saa nsa na wɔn bɛyɛ deɛ wɔn bɛ peke nti yɛsrɛ mpanyinfoɔ a wɔn wɔ ɛɛ ekuo no mu. Ekuo no ɔmo kasa ma yɛ na MTN foɔ so ɔmo nyɛ biribi nfa ho but commission a mo tua no commission no ɛyɛ very very poor ɛna ɛyɛ very very bad mo nyɛ ho biribi ma yɛ na yɛ brɛ akaakra yɛ bɛ gya adwuma no because wo ntumi fa wo sika twelve thousand Ghana cedis ɛnhyɛ mobile money business mu na a whole month na atua two hundred cedis one hundred fifty cedis ɛyɛ very very poor ɛbɛ mɛ linki video anaasɛ audio anaasɛ Wei yɛ message no a nkurɔfoɔ binom posteeɛ wɔ group no mu. I will link everything here for you to see what is going on in MTN mobile money. They are sucking our blood. Wobɛsɔre ahomakye ɛɛ eh, four five na wabɛyɛ adwuma akɔpem six five ɛɛ eh, wei seven eight na wapɔn akɔ fie na wonim sɛ oh at least in a month no ɔbrɛ a wabrɛ ne nyinaa wobɛnya wie afiri mu no adeɛ ɛbɛba no yɛ peanut. Adeɛ a ɛbɛba no na yɛatua hundred cedis so, ayɛ fifty cedis, two hundred cedis. Wei ɛyɛ adwuma. Wei yɛ adwuma. Na mo nya mo sika sɛ mo fa mboa na mo de sponsor nneɛma bi mu a, ɛɛ mo ɛbɛ benefit mo. Yɛsrɛ mo nyɛ biribi ɛnfa nneɛma wei ho ma yɛ na yɛbrɛ. Network ne nyinaa yɛ Vodafone pɛ ɛna wɔn wɔ insurance ɛma wɔn customers. Ɛna Vodafone dey think about their subscribers and their agent as well. MTN ɛɛ yɛ ka no sɛ Vodafone ɛwɔ insurance ɛde ma agent. Ɛna sɛsia no ɔsi wo subscriber no wo a wo nyɛ agent no wo send sika ɛyɛ free. Sɛ wo kɔ yi sika ɛwɔ merchant hɔ anaa sɛ agent hɔ na ɛyɛ tiw a that means ɛyɛ sika na ɔmo tua ɛna ɔmo de bɛ tua agent ne ka. but ɛyɛ free wo sɛne sika these are some of the benefit that mtn have to give his customers anasɛ people that are working with but mo mma yɛ saa nneɛma no nyinaa ɛna yɛ mbo yɛ brɛ nti yɛ srɛ mo nyɛ bibi ɛfa ho ma yɛ mo nyɛ bibi ɛfa ho ma yɛ ɛda wase bibi sɛ wahwɛ video me srɛ sɛ wobɛhyɛ link wi anasɛ wobɛhyɛ video ɛde ama kɔfoɔ bebree na ɔmo so ɔmo bɛhu deɛ ɛrekɔ so ɛwɔ business no Sometimes obi hu sɛ woyɛ mobile money a na ɔmo dwen sɛ ebia wowɔ sika ama. Ba kae ho sɛ sika na wode yɛ ɛyɛ ɛyɛ obi sika anaasɛ sika a wode yɛ adwuma. Nti obi ba na ɔsɛ ɔyɛ this amount na woyi sika ma na obi a ɔgyina akyire na ɔsɛ oh nkurɔfoɔ yi deɛ ɔmo wɔ no sika na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sika. sometimes wo bɛ kɔ banks wɔ bi ba sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ma wo e cash anaasɛ wɔn ma wo hia sika na wɔn ama na saa sika no bank ne di ma wo na akɔfo bɛ to ahyɛ wo so na wɔn di saa sika na wokɔ akɔnya saa sika no wɔn na wɔde atua nti yɛsrɛ mo nyɛ bibi ɛnfa ma wo a wo sa bɛka video yi bi a mɛsrɛ sɛ wɔbɛhyɛ video no wɔbɛhyɛ video no ɛde ama yɛ ɛda wɔ ase bebree sɛ wɔahwɛ mɛsrɛ sɛ sɛ ɛnɛ ne wo first time a wohwɛ video yi a wobɛ subscribe na wa like wo like a na wahyɛ ɛde ama na mehyɛ wo bibi